zviri sei mazimba eh, inini ndinoitwa trader ndini ndichange ndichikudzidzisai forex kusvika makuita sei makunzwisisa kuti zvinofamba sei vakawanda vanenge vachiti forex ibetting forex dzakafanana nekandege but sandizvo forex dzakatosiyana nechi nezvese zvegambling gambling zvinenge zvase zvinenge zvichitaurwa handitika saka pascreen panapa muri kuona anonzi macharts handiti pese pamuchavhura manigirikini enyu eforex ndozvinhu zvamuchaita sei zvamuchatanga kusangana nazvo zvinenge zvakadai saka mune muchiona anonzi macandlesticks handiti ndo chinhu chekutanga tanga chaunofanira kuziva kuforex kuti zvinofamba sei panyaya dzemacandlesticks nezvaanoreva handiti tichatanga kuona macandlesticks egreen nered egreen anongoratidza kuti market iri kufamba ichienda mudenga sezviri kuitika panapa paarea panapa market iri kufamba ichienda mudenga ndosaka ari egreen handiti but sepanapa market yakafamba ichienda pasi ndosaka rechi ered saka musazonyanyotye zvenyu kuti zviri kumbofamba sei handitika e, eh, nekutamba nawo muchima tamba nawo nguva nenguva muchapedzera maita sei mamajaira makumanzwisisa handitika saka zvinoitika ndezvekuti wai rakanzi candlesticks candlestick raka zita rachona rakabva pazita rekenduru kenduru ratobadza rei kana magetsi aenda handiti nenyaya yekuti pane kamuswe nechimuviri ichi handitika kamuswe ndokatambwa kaikae katunobatidza kachiona kae kubva kati pamwenje eh saka eh rega ndikuratidze panapa iri ndo candlestick redu regreen tati market inenge ichifamba ichienda mudenga saka kumusorosoro kwayapedzera kusvika uku ndo the highest point yafamba chii price kuzasi zasi uku inonzi lowest point lowest point yasvika chi price then apa apa ndopa open pechi pekendo redu then apa ndopa close pecandlestick redu handiti icandlestick rebhaa iri iri ratiri kutaura nezvaro ati achitaura nezvaro iri handitika then iri touya pane rered rered ndere sell kana chiti sell totaura kuti chinhu chiri kumarket price iri kufamba ichidzika pasi saka musiyano ungoripo apa ka musiyano weopen neclose Ndofunga mautonzwisisa mega kuti by tinovhurira pasi tovharira padenga, sell tinovhurira padenga tovharira pasi but high nelow zvakangofanana handitika. Kana market yavhurira pasi yoclosera padenga that's buy candlestick redu rinenge riri green. Kana market yedu yavhurira padenga yovharira pasi that's sell candlestick redu rinenge riri red. Usually masoftware ese akawanda nemaapplication akawanda toshandisa kutrader anenge ane macolor waya red negreen but vamwe vanhu vanozomachinja iwo nekufamba kwenguva futi uchanga wagona kuita sei kumachinja tichadzidzisana handitika reke tidzokere kuchat tinotaura nechi nezvemacandlestick nemamwewo ma zvatinoona kuforex mapatterns andiri kuda kuti tiite sei tigare tataura nezvawo pathis video right anomuona mugadzirwo uri kuita chii makendostik edu handitika ndomufambiro anenge chitaparaidzwa mukatarisa kusaidi kunoko uku kune mausi yangu uku kune nhamba dzakanyorwa negreen idzo 2.222 chakadaro daro dzikutamba tamba idzo ndo prize andimuona ndo mufambiro inenge ichiita ichiita chi zvainenge ichiita ichifamba right then apa tataura nezvemacandlesticks handiti ka e, macandlesticks anosiyana masaizi unoona kune hombe nemadiki netudiki diki nemamwe asinganzwisisike aya anoita ngemuchinjikwa atori nemazita tichava tichiita sei tichitaura nezvawo handiti ka right iko zvinozvi tada kutaura three different eh, ma machart patterns atinoona kuforex akawanda zvawo but totora mameja achona 3 anoshandiswa nanhu pakutrader tine rinonzi line handitika line ndo iri line rinenge singashowe chi candlestick rinenge chingoshowa kuti price yafamba sei chitange mabharangizha kunge signature handitika signature yakazara madododo e eh, yechidofo chifododo ichiita chi zvainenge ichiita ndimoona kuti price iri kutamba tamba ichiita zvairi kuita apa handitika ndo ndo maths dzenyu ichiitwa nechi nechat pattern redu kana riri pa paline handiti rinenge chiita zvariri kuita chidai richidai richidai richidai then next tikabva paline tine anonzi mabars mabars angoda kufanana nemacandle sticks but iwo haana chi chimuwiri chidhafu handitika angori netumasinhu tutunoita ngegerman nevasarenda uto ndo mamiriro anenge akaita chi chat pattern yedu yemabhazi handitika but usually matraders akawanda eh, i hope nemiwo muchafarira kuita sei kutrader using machi macandlesticks handitika eh, nekuti pamacandlesticks apa zvinenge zvakanyatsobuda nice nice inenge zvinenge zvine sweetness but tikauya kuno kwechi kwekuselecta akawandisa akawandisa tine anonzi ma Hey Kin Ashy, ma Renko, ma Line Break, ma High ma Low, ma Columns, ma Bass Line zvinongoenderana ma Kag zvinoenderana nekuti iwe unhu uchanakirwa nechi ne pattern ipi paku trade handiti ka eh ndo menzi dzinenge dziripo kune vari kuda kupinda mu WhatsApp channel tine WhatsApp channel yedu iripo ne Telegram channel handitika nefacebook page make sure matora number dziri chi mudescription mopinda mopindamo kana kufollowa malinks ari mudescription moita sei mopinda mumagroups mofollowawo pafacebook handiti payoutube gara maita sei masubscribe kuitira kuti next time patiri kuya tichipinda panext lesson musaita sei musasaririra handiti ka right ndiwo lesson ratantinaro nhasi iri iri saka mukazonzwa vanhu vaya vanenge vachitaura kuti forex dzakafanana nekandege forex betting e eh, forex gambling unoudza kuti ayewa uya kupeji kwamenta kunoko kwatrader vokudzidzisa zvakanakanaka chinongodiwa idhata rako handitika e eh, saka munhu ngaagare ane dhata obva auya panapa obva atora dhata handiti e eh, nekufamba kwenguva inokuti wakawanda Vatadza kunzwisisa kuti zvofamba sei. Munodzokorodza video mosheyawo to your family and friends handiti ka? Ehe. Kana muri group revanhu kana kuti 4 5 vanoda kudzidza forex munokwanisa kugadzira group renyu mopota muchiti tikabudisa video moenda naro group kwenyu kwekuye motanga kubatsirana muchiita chi group work madiscussions akakosha stere kuforex matraders akawanda tinotorwa madiscussions zvinotibatsira nditika nekuti kuunderstanda kunosiyana Tine ma fast learner tine ma slow learners saka tine chikubatsirana Mwari kudenga vachiita sei vachitiitira zvakanaka handitika eh saka ngatibatanei pa video rinotevera musaripotse nekuti rakatikoshera singaiti.